re na le four days re sa kry-e metsi se se re makatsang ke gore metsi a a tla ka bo two bo three bo four power ya teng e ko godimo mare ga e re seven o'clock ga re na metsi ke se re le baagi re se ngongoregelang gompieno baagi ba ke ba motsesetoropo wa unit 14 le unit 15 mono mmabatho ba re ba na le malatsinyana a le mmalwa ba sa tlhape sentle, ba sa tlhatswe diaparo tsa bone ka mokgwa wa tlwaelo, ba mmina ka nko e le nngwe, ba re kete ga ba tseelwe tlhogong le ha ba lelela se ba se duelelang kgwedi le kgwedi. re file gore ga gona tlotlo ga re ga re tlote rona baagi ba ba ba ba unit 15 ka gore masepala ne tshwanetse gore ha ile e gore metsi a tlile go tswala re bolelele before go startiwa gore re tle go na le problem ya metsi go tloga ka la bokae go fitlhelela ka la bokae ene ba re tlele ka plan B gore yaanong ka gore metsi a tla ba so for so many days ra go kry-a metsi rona gona motho o ka kgonang go tshela go sena metsi bagaetso sa boraro re patela di-rates whether re kry-a dikolta di patela la bofelo gore di patela gone ra go di patela ene ga ba di batla ba di batlane ka force so ke kopa gore ba re ba re fe metsi bagaetso metsi re le baagi ba unit 15 tota ga ra itumelela so se masepala masepala ga o re treaty sentle ke re na le matsatsi a le fo re tlhoka metsi mme re sa tlhalosediwe sepe gompieno yana re bona re tlisediwa ditanka tsa metsi nagana ditanka tsa metsi le gone tse pedi gore tshwanetse re tswe mo matlong re go ga metsi ko ditankeng re nna mo distrateng tse di different tse di kgakala ga se gore re baagisane ba e leng gore re ba pile maemo a boitekanelo mo matlong a bone ke one tota ba tlhokisang boroko gonne ba re a ka baka malwetse a a sa tlhokagaleng ene go tloga kgale kore ga e se se ke se ga e se se ke se yaanong ya metsi yona e west ga re kgone go flasha bana ga ba kgone go tlhapa bana ga kore ka moso gone ba gore kore ga re itse and bana go dintshi mo matlong a rona ga re itse go diragala eng please health ya rona e tlile pele bathong ba ba masepala ra le kopa tsweetswee yaanong ke frustration mo go rona bagaetsho because le hygiene mo tlong ga se re kgona go e maintaina because of di-toilet tse di mo tlong ga se re kgona le go koloma ka matlo sentle because of that ee nna ke ema jana ke lapile ke kgang ya motlakase o e reng ela pheo ela e foka three days wawa le matlakala a tshwanetse a tsamaye tshwanetse re botse pele mo groupong re lapile go tshwenya mokhansela re a rona re lapile ka re lapile gape ke kgang ya metsi re na le four days re sena metsi go didimetse hela gona motho o buang sepe re lapile bagaešo re frustrated a re le yana go santse go itshupa gore bomme ke bone ba tla tswelelang pele ka go e tshwara ka ga bogaleng e le ga go ya ka bone borre e le botshega ingate hela bontate re kopa power re kopa maatla man power from lona go bua basadi ela ba emeletse re kopa gore le re thuseng ba gaetsho le lweleng metsi a seyo mo unit 15 re ka se eme fela re le bawane re le bomme mokhanselara wa baagi ba a re le ene ga a kitla a dula hela a re o tla itshwenya ka go kopanya ditlhogo le ba ba maleba ka gonne le ene o lela sone hela se se lelwang ke baagi ba ke seemo se e leng gore se utlwisa botlhoko yaanong ke tlo go kopa mo pusong ke le le nna ke le morumi wa pusong gore ngaka modire molema le magalisi le mmasepalo wa maike a re kopaneng tlhe re thuseng baagi because baagi ba bangwe ba frustrated thata um na imagine four days go sena metsi mo lekeišeneng le le- le le tshwanang le le unit fifteen kgonne gore the situation e utlwisa botlhoko thata go gaisa so ke kopa gore go nne le solution eh, so that baagi ba rona ba kry eh, dikarabo thata se se utlwisang botlhoko gore rona re le makhanselara re kitlhela e le gore yaanong eh, mathata otlhe a lebagane le rona yaanong e ka re rona re a tlhaloganya baagi ba re batla dikarabo tse e leng gore ga re kgone gore re ba neye dikarabo ke amegile thata because ke modulo wa mo unit 15 eng gonne le nna tota metsi a ke a kry bana ba ira washene ga re kgone go a di-toilet ga re kgone go a sepe um wenang kgona ke seemo se se utlwisang botlhoko go gaisa se nkile ke a ikitlhela ke le mo go sone sale ke aga ke nna mo unit 15 it for the first time in the history of unit 15 re ikitlhela re le mo seemong se se ntse yana se se sa jeseng diolwang go ya ka kitsiso ya botlhe go tswa kwa masepaleng wa selegae Kwa Mahikeng go tla romela ditanka tsa nakwana ga go santse go baakanngwa mathata a diphaephe tse di bakileng kgaogo ya metsi. Go bonala leano la ga masepala la go tlisetsa baagi metsi ka ditanka le bakile bohutsana le ketsaetsego e kgolo mo dipelong le maikutlo a bangwe ba baagi, bogolosegolo bao ba nang le bogole. um notice ra e bona re understanda gore ya re metsi a tlisiwa ka dijojo but ke sa ke sa ithipita ka re bao ba sa kgoneng go ya go ikgela metsi ko dijojong ba na le bogole e le badudi ba unit 15 ra reng ka bone ge nkabe ke na le number mocounselara neng ka mmotsa unfortunately a ke na yone gore rona ba re nang le bogole mme le rona re tlhoka metsi ya ka motho mang le mang rona metsi ao re a accessa yang because rona we are unable to go ko ditanka tseo di leng teng due to our disabilities batho le 30 years in re le mo freedomong go santsana go tshwana fela ga re nagane le gore re teng ao bathong ke kgale re le part of the society tle my understanding gore people must leaders must understand gore we've got these people so nna ne ke kopa go itse gore rona metsi a gore ra access yang ka gore le rona re tlhoka go tlhapa re tlhoka go apaya re tlhoka go cleaner ka metsi re tlhoka go flasha mo matlong yaanong batho ba nang le bogole ba mo unit 15 ba senang ba sa kgoneng go ikgela metsi ao ba dire jang ke plan e feng e masepala slash mokhanselara ba ka e dirang gore le rona re kry-e metsi awa na kopano ya baagi e ne ya phatlalala Le ha go ntse go sena dikarabo tsa dipotso tse di bakileng gore e nne teng tsa gore metsi a kae gone a tla tla leng, ba kgaogana ba rwele matsogo mo ditlhogong ba bua ka dipelo gore mme ba direng jaaka e le baagi gore go tsibogiwe metsi a tlisiwe ka ponyo ya leitlho.